کجھ محمد یار بیرنگ صوفی رحمت اللہ علیہ دے نال ذاتی تعلق سن ستر اکہتر کنوں تعلق ٹریا پورے پنجاہ سال تھئی گئے انجن شاید اے بعد ہی کینیڈا آئے ہن پنجاہ سال تھئی گئے ہوں سفر کریندے ہوندے اج میں ہک ہک لمحہ ہک ہک وقت بیرنگ صاحب نال گزریا ہویا یاد پیا آندے اے کے استاد حسن شاگرد

اویں میڈی اج وی ہن ایں محسوس تھیندا پئے کہ اساں ساڑھے ستر سال عمر تھی گئی شباب صاحب بیٹھے ہوئے کیتے حضور بیٹا شباب صاحب کیتے نظر دے پیو بیٹا سرکار ستر سال عمر تھی گئی ہن پچھلے حافظے ہی مکدے پن آستے آستے ہن شیر بھی سمجھ آون شروع تھائے لیکن نال اے گال بھی سمجھ آ گئے جو ہن وقت تھوڑا ہے اے سمجھ آ گئے جو ہن وقت کائیں نہیں باقی دوستو اے جیڑھا وی وقت ہے جتنا وی باقی ٹائم اساں کنے ہے اے ہک بے دے نال پیار کرو ہک بے دے نال محبت کرو اے زیارتیں دا ٹائم ہے اے ہک بے دے زیارتاں کرو اے زیارتاں کرو اے کٹ ہی نہیں پڑھ دے اے لوگ اے پیسے نال نہیں لگ دے لوگ تو لب دی پھرے بازارے پتر ہٹا دے نہیں لکھ دے

کیا کروں میں کوں تاں ݙو بندیاں دی آ آ میݙی اکھ ٹکدی اے جو ایندی کوئی میکوں ݙیکھ بھال کر ݙیون ہک تے رحمان اللہ ارشد صاحب استاد ہن تے او مصروف ہن ہن تاں پتہ نی کتھاں ہوندن ٻیا ہے اگر کہیں تے میݙی اکھ ٻݙدی اے تاں او ہن انصر بخاری صاحب تے او ملتان رہندے ہن میں کیا کراں۔

اور نعت آکھݨ گھٹ دا خوف جیڑھا ہے او تلوار تے پروان ایندے بندے کوں اور نعت آکھݨ والا شاعر ہے اودے اتے جیڑھا کرم تھیندے نا کوئی ہک مصرع کوئی ہک مصرع شاعر دے نسلیں کوں رنگ لا کے ݙتا ہوندے نسلیں ہک کتھ مہر علی کتھ تیری ثنا انہیں کوں پوری دی پوری شاعری مہر علی دی پوری دی پوری اللہ دا ولی ہے میرے نزیک اللہ دا ولی شاعر ہے تے پوری دی پوری شاعری ہک پزے تے نیاز دا ہک مصرعہ نیاز دا ہک مصرعہ ہے کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مستوق اکھی کتھے جا لگ فرید پاک دی ساری دی ساری شاعری مصری دا پہاڑ ہے جنوں چکھو بٹھے

لیکن توں ڄایا ایویں ہاویں جیویں توں چاہندا ہاویں جو اوویں ڄاواں ڄایا اے اونویں وچ چاہݨ تاں ڄاوݨ دے بعد ہوندے شاعر نے اے کیتا ݙسیا کہ میرا محبوبا توں ڄاوݨ کنوں پہلے جیڑھا کجھ چاہندا ہاویں تے توں میں اے جیہے مضامین جیرھے ہݨ تساں بیان کرݨ شروع کریسو بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

میرٹ ساری زندگی یوسف زلیخا اچ پیغمبر دا احسن القصص پڑھیا سی، سیفل پڑھیا سی، اپݨی پاکیزہ شاعری پڑھیا سی اور اڄ اوندے ݙو ٻال حافظ خلیل احمد، شبیر احمد بے رنگ ہوندے پیریں تھئے ہن۔ وقت انہیں کوں بہتر ٻیا پالش کریسی۔

گنانز آف اسماعیلی پیرز سرائیکی دی سب توں پہلی شاعری اوہ ہے جیڑھی تقریبا پندرہ سولہ سو چودہ سو سال تیرہ سو سال پہلے اوہ نبی پاک کولوں پہلے دی نہ ہئی انہاں دے بعد آئے اسماعیلی پیر اوچھلے وچ انہاں نے آ تے سرائیکی اچ شاعری جیڑھی کیتی ہے اوہ گنانز دی اوہ اٹھ سو سال پہلے آئے ست سو سال پہلے جداں کولوں ہزار سال پہلے ایویں اساڈی مذہبی شاعری جیڑھی ہے اوہ اساڈے ادب دا پاکیزہ ترین حصہ ہوندی ہے۔ اور او رہ ونجنڑ آلی چیز ہوندی ہے۔ باقی جیساں ام سن پیا ویسن پیا مذہب جیویں انسانی کوں پاکیزہ کریندے ایویں مذہبی شاعری ادب کوں پاکیزہ کریندی ہے۔ پورے ادب دے وچ اوندا وزن بنڑی پیا انسان دا۔ اے بہوں وڈی خوش قسمتی دی گالھ ہے۔ اے انشاء اللہ کتاب عروہ تے ویسے۔ ایندیاں کمیاں کوتاہیاں ٹھیک کریسوں۔ میڈا ناں ایندے وچ ڈیکھ بھال دے کیتے لکھیا کھڑے۔